Gaaf tokko istuudiyoo sagalee waraabuudhaaf istuudiyoo tokkotu ture naannoo Nook Finfinnee sagalee nashiidaa Ustaaz Kamaal Eebboo waraabuuf achi turre. Nama bara 2010 jechuudha sun immoo bara 2010 waa'ee sagalee kiyyaa kaasuufi. Kennama Rabbiiti waan Rabbi nama kenne ittiin hojjechuudha ittiin boonuullee miti Bara 2010 Istuudiyoo Dinqisaa Dabalaa 1 achi turree sagalee achitti waraaba Kamaal Hebboo wajjin achi turraa achi bulla. Gaaf tokko Hacaaluu Hundeessaatiinille achitti halkan san achi wal garree achi waliin turre. Sagalee kana jedheef an hadiisuma, hadiisa Rasuulaa. Hacaaluudhaaf. An Abii Hureeyrata radiyallaahu anhu qaal, qaala Nabiyyu sallallaahu aleeyhi wa sallam, Ani jennaan Hacaaluun sagaleen kee sagalee National Geography fakkaata, as keessaa mallaqa qabda, baasi itti fayyadami naan jedhe, sagalee addaa qabda naan jedhe, ani achi dura sagaleen aartii hin beeku, muuxannoo aartii waan hin beekneef sagalee kana ofitti hin agarre, warra sagalee beekutu natti garsise jechuufi. Wanni nama kenname Rabbi irraa hundi isaatuu ni gala guyyaa tokko. Guyyaa tokko ni gala haga inni sirra jiru san immoo siif hin kennine Rabbi si kenne malee. Saniif hanga Rabbi si kenne san waan ittiin fe'amee si kenname san fayyadamuun barbaachisaadha. Kottaa. Kottaa daqiiqa takkaaf lama. Akkanumaan networkii ilaala jedheetiin seenee nama dhibba shanii foyitu na laalu jira. Nama dhibba shan jechuun bara osoo lafa gannaqanii gibbiin kun guutuu bara. Dhibba shan jechuun lafti qorraa waa nama wayiitu dhufaa jira manguddoon manguddoo tokko jiranii.
Eh, Ijoollee teenna. eh, Ijoollee teenna. Oromoo maa martu.
Nama kana beektanii?
Assalaamu Aleeykum Warahmatullaahi Wabarakaatu Laa ilaaha illallaahu Muhammadan Rasuulullah Laa ilaaha illallah Na haa badu Ijoollee teenna ta biyya alaa jirtu Abdi Maali qabbanni kun maali birdilibsi naga nagabu. haa badu hin beeyti ijoolleen teenna bara ijoolleen teenna ta biyya alaa jirtu hin beeyti Ayee. maal biddilibsiin akka ta'ellee hin beeyti maqaa biddilibsii kanaallee hin beeyti Shuru jedhaniin. Shuru. Ee.
Shuru jechuun? Shuru jechuun maqama isaattu shuru. Isin hin beeytanii bara waan akkanaa kana waan hin fuudhiniif Hayyee. hin beeytan.
Maa namni hin fuudhin hin uffatu jedhamamu? Namni hin fuudhin ka uffatu hin jira. Hayyee. Asoolaadha. Ahaa. Asoolaadha. Mm.

Ka salmaanda jaalle yaadataa. Girgiraadha. Eh, girgiraa. Girgiraadha. Girgiraallee yaadataa namni. akkas. Ah, Haadha warraallee yaadataa. Ah, Waan hin beeku ani silaa. eh, Haati waa jaartiin nama qabbaneessiti moo? eh, Nama oowwifti. An amma wanni gaafii an gaafadhu. Abba. Laggaafiin an gaafadhe. Eh. Dhuguma wayita qorraa jaartii yaadatuuni. Silaa jaartiin nama qabbaneessiti moo nama oowwifti?
Dhageettan kaa walitti qabanna. Dhageettan kaa waan shayni jedhan adda murteessinu hawaasa wajjin murteessina. Aywa. Jaartiin nama ho'ifti moo nama qabbaneessiti? Silaa ka barbaadamu wayita kam? Wayita Jaartiin oowwan qabbanaa'uuf barbaadan moo wayita qabbanaa'an oowuuf gaafatan?

Almar'atu assaalihaa jedhan sani bakka. Ta amma isin jettan tuni. Aywa. Rabbi isiniin haa ga'u hin agartanii Aywa. isin ammootu ta wayta isin oo'itan isin qabbaneessitu. Ta wayta isin qabbanooytan isin oo'iftu ta akkasiiti Rabbi isinitti haa Lachuu ga'u. sirriidha jechuudha. Lachuu sirriidha.
Aywa. Haasawa dhugaati.
Azzawjatu nicmatu. Jaartiini ni'maadha guyyaa qiyaamaa Rabbi irraa gaafatuuf ta'a jedha Rasuulli. Hatta bishaan qabbanaa irraa namni gaafatame jedhanii mi? Gaafatame. Kanaafuu mee amma waa'ee qabbanaa keessa jirraa qabbanti keessatti amma sharqal awsat giddugalli bahaa kuni qabbana keessa jira amma. Haga Afrikaa walakkaa gahutti yeroon amma qabbanatu dhufee jira. Wayita qabbanaa kana shari'aan islaamaa maal jetti? Ahkaama jira, hikmatu jira. Bishaan dhiqachuun, bishaan wadda'achuu dhabuun waan adda addaatu namatti dhufa. Sa'aatii kanatti hin dhaga'amaami sagaleen keenya jira. Sa- Sagaleen keenya hin jiraami? Aywa.

gaaf san baatii jaha cabbiin gaara keessatti bu'ee baatii jaha guutuu sahabaan gaara keessatti hidhaman achiin seenuufi seenaa

Tiktok ishe sa'adin achira nu egaa. Yoyo asuman dhufne.
La achiran dhufna akkas wayyo Allah tiktok ishe sa'ad haarawa ammaa sanin dhufne dubbii jabduu qabna achiran nu egaa ulfaadha galatoma. Amma mullata. Qur'aana keessatti dubbate namni rabbi isa jaalatu laa yakhaafuuna lawmata laa'im homa tokko homa tokko keessatti

akbar. Hadiisa keessatti illee akkasuma jiraa mire? Akkasee.
Rasuulli keenya salawaatu rabbi wa salaamuhu Sallallahu alaihi alayhi wasallam. namni tokko rabbi si jaalachuu mallattoon inni beekuun namni tokko dhiira ta'ee dubartii rabbi ana hin hin jaalata jechuu mallattoo inni beekuun kuntu sam'ahu alladhi

Akkasumatti isinummaan hubadhaa baarakallaahu fiikum kanaaf rabbi isin haa jaalatu hawaasa ulfaataadha hawaasa kabajamaadha hawaasa jaalatamaadha hawaasni keenya kun haqiiqatan hawaasa nama mara mataa akka inni ol fudhatee deemu godhu ka sheekaallee bira dhaabatee ka doktoraallee bira dhaabatee ka porofeesaraallee bira dhaabatee jaalalaan haa ta'u qabeenyaan haa ta'u
sabaaf sablammii hindii chaayinaa Arabaa. Namoota hedduu wajjin achi jirtani saba hedduu akka addunyaatti argitani wanti Oromoo adda godhu maalii jedhe gaafadhe. Jennaan wal gargaarsa jedhan. Wal bira dhaabachuu.
Wal bira dhaabbachuu.
Wal ijaaruudha jedhan. Maashaa Allah.
Tokko tokko nama diigu. balleessu laaltanii saba guutuu maqaa balleessuun hin ta'u. Wal bira dhaabbachuu waan addaa nama hedduu kopha kophatti qabee gaafannaan wanni haga Oromoo wal gargaaru wal bira dhaabbatu wal utubu hin jiru naan jedhan sabaaf sablammii biroo mata duree kanaan beekan jedhe biyyi biroo mata duree wal gargaaruu walitti bahanii nama tokko ijaaruu, nama tokko ol fuudhuu hin qaban jedhee waan isinii kenne kana Rabbi isinirraa hin fudhatin. Ulfaadhaa galatoomaa Networkiin isin qabaa jira jedhan ammas. Ammallee hoo.
Haasofni keenya ciccitaa jira moo? Banaa akka nu hin qabne. La hawla wa la quwwata illa billah. Shabakaadha kun alwaqtuu kan zahabeedha. Adaraa tiktoki kessan hin seenaa jedhanii akkam goonu. Mashallah tabaraka. Akkas inshallah nageenni rabbii isin bira haa jiraatu nu biraa sa'aatiin illee halkani nitorkiin illee rakkisaadha jedhaatiniin jirtani yeroo biraa inshallah dheerinnaan walitti deebinaa Akkasuma woyyu ree. Ayiwa. Rabbi isin haa tiiysu jaalala walii rabbi isinii haa kennu namaa waa walii dubbachurraa waliif dubbatu rabbi isin haa godhu.